Nĩgetete ageni aingĩ mũno moke mageithanie, ngacoka ngamageithia ngamera mbari cianyu, mbari cianyu we, arĩria andũ akwa mageni, tigana na haha ũguo mere mbari cianyu, mbari cianyu, mbari cianyu. Karibuni sana, maũndũ nĩ maingĩ eterera o mũndũ wĩyonere.

arũgame haha ũguo njĩtagwo Lucy Njeri kana nyina wa John na nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũmũkia angorereire ndĩ mũtumia mwĩhia akĩndekera mehia ngĩrwo mwana wake na ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro yakwa ndamenya nĩ kũrĩ na gĩikaro haragĩrĩrio mwathani agocwo rĩu ndĩrenda tũhoe nĩgetha tũgĩthiĩ gũthambĩra hihi tũhoe nĩ twagũtĩa mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ wega jehova ngai nĩ tondũ wa ũguo watũrehe mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrogoocwo. rĩu ningĩ awa mũthingu twakora twetereirwo gũkũ Jehova Ngai, ithe witũ nĩ twagũtĩa na nĩ twakũnyita. Nĩ tondũ nĩ tũkorete twetereirwo na nĩ tũrĩte na nĩ tũnyuĩte rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Aya mwathani to marathima twĩ mbere ya ũthiũ waku, tuĩka wa kũmarathima, tuĩka wa kũmeka maũndũ mega na manene. Rĩu ningĩ Baba tũkĩambĩrĩria, twakũhoya kĩambĩrĩria, gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro. ngai ithe witũ na nĩ twagũte akĩmenyete nĩ wĩiguĩte na nĩ ũiguĩte na nĩ wega-inĩ waku na ũtũmĩte twagwĩra twacokia ngai wathani na gocwo rĩu kahinda gaka gwĩta na nĩ gĩikaro gĩkĩ matũnyĩte ũgĩ na ngai akĩmũrathima karibuni

Valis na a neighbor we she aretwo cigukaga ithuĩ ndĩ mweru and a colleague tũrutaga nake wĩra cukuru kũrĩa akoragwo na nĩ tũkenete mũno nĩ gũka thank you ona nĩ ndĩ wa mũrang'a by the way koguo oka rĩrĩa landire cukuru the first days

Aca niĩ rĩu kĩrĩa kĩangenia mũno nĩ kũmenya atĩ ngima yumaga mũtu-inĩ. Ndona Wacikũ akĩtie mamu wao. Mami mũkeni, mami mwega, reke tũmũhũre rũhĩ. Ngai akũrathime mũno mami na akũhe matu.

na no nginya tũrathiĩ Mm. atĩ gũkũ gũkũgĩa twana tũitũ Amen. tuona tũcana kũrĩa gwitũ Eh. tũgakenaga Nĩguo. gũkokea Amen. Mana tũthiĩte wega rĩu kahinda gaka ndenda gwĩta nyina wa maina oke nake

Koguo gũgĩikio mahiga mũragĩtuo nĩ kũingĩũra Ngai amũrathime. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe niĩ na niĩ njĩtagwo Margaret Wanyita wa mũndũ mũgĩtagwo Mbatha wa Ng'ari na nĩ njuge wacikũ nĩ mũiru wa kwaca namo maĩ tũnyuagĩra o hamwe ũguo twana tũtũ tũrerete tũrĩ hamwe nake tondũ hararataha maĩ

nĩ twĩkinya thogoto umbe thogoto tũgũkwo mathaa mega tũkene twĩ hamwe tũmenyane wega nĩ tugakwa ma nĩ ndacokia ngatho tondũ nĩwe watũma menye thogoto nĩwe watũma menye thogoto ona gĩkene kĩu ndathiĩ harĩa ndenda nĩgetha mamenye nĩ nginyire thogoto rĩ ndahũra thimũ Nĩ mũkinyire. O maitho nĩ ndĩmenyire thoko. Ũguo Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega na mwararamirie mĩhaka. Nayo nganda ĩno ĩranyita rũthĩa rĩ, gaka nĩ kahĩĩ kamwana gakwa gaka. Amen.

Wọ́n ní kí n lè dán ọ̀wọ́. Wazani ya kumi ya Amen. Ujitago ora huwa buide mwonoku. Ngai ni agena ya muno ni ndu wa kuhonokia na kujirira muoyo wake na kene ngakiriria muoyo ucio ngenda giturio thikũ iria kakihe muoyo niĩ ndĩ mũrata wa nyina wa cikũ tũthomaga kanitha ĩmwe na ngĩkĩigua gacikũ nĩ kagĩte kana Kĩguo no wega ngĩte mũtumia ũyũ njĩra na nĩkĩo tũkĩte Ngai mũrathe. Amen. Mwathani aroco. Amen. Na niĩ njĩtwo we mawĩra wakĩmemia na kĩrĩa mothe kwenda mwathani ũcio wahonokirie. Njuge ona niĩ tũmanyanĩte na Wacikũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo, nĩ mũrata mwega, tũtwaranĩte nake ihinda inene, ngatĩa Ngai wa matu-inĩ mũno. Na nĩ rĩrĩa tũrĩte ndĩmwĩre nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ, na nĩ tuonete Ngai ũcio. Ũguo tũkĩrĩ kũraha mawĩko ma Ngai, tondũ nĩ Ngai wĩkaga manene, na nĩ ekĩte. Ngai wa ma amũrathime.

nĩkũmenya atĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ ngai na nĩ tũkwenda gũkwambararia na gũgũtambũra gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ twagũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ ona ũrĩa watanyirwo hoho wa matu-inĩ na ũrĩa ũtũmĩte mwathani tũkinyanĩre thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twagũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa bamĩrĩ ya ruthi na mwangi jehova ngai na harĩa ũmarutĩte jehova na harĩa ũmakinyĩtie nĩ wega mwathani nĩ tondũ wa kũmatuga na mwana jehova ngai na nĩgetha bamĩrĩ yao mwathani ĩthiĩ na mbere na gũtherema ithuĩ tũrĩ ta aciari mwathani nĩ twagũcokeria ngatho na tuoka tuhaha tuge nĩ wega mwathani nĩ tondũ ũtũtugĩte na ũtugi waku amũkĩra ngumo na ũgoci ona rĩu tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku nĩ twahoya warie na ngoro citũ ũrĩa kuona nĩ kwagĩrĩire na no thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo jesu twahona twacokia ngatho Amen. Amen. Amen. Thank you.

Na nĩ ngenaga nĩ tondũ wa Ngai, harĩa ndutĩte na harĩa hanginyĩtie. No ngũkĩenda gũkiuga nĩ wega nĩ tondũ ona wa kũheo mweke ũyũ, nĩ tondũ gũkorwo ndĩ mũhunjia to nginya ingĩheo mweke ona rĩu wa kũrũgama mbere yanyu na nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa Mwathani ekwenda tũigue mahinda maya. Ngwenda tũthiĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai direct nĩ tondũ wa mahinda. thĩinĩ wa thaburi ya igana rĩa ithatũ Psalm 103 tũigue ũrĩa Ngai witũ ekwenda gũtwĩra gũthoma raini cigana ũna no thaburi ĩyo ĩ yothe kana that psalm yaragia ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make. Nĩ tũthome raini ta ithatũ. Ngoro yakwa goca Mwathani, kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa nĩ gĩkumie rĩtwa rĩake rĩtheru. Ngoro yakwa goca Mwathani, na ndũkanariganĩrwo nĩ ũrĩa he mũtana. Anjohagĩra mehia makwa mothe, na akahonia mĩrimũ yakwa yothe. Akahonokia ndigakue. na akanyonagia wendani na tha. Ahũnagia na maũndũ mega mũthenya o mũthenya, nĩguo ngaikaraga ndĩ mwĩthĩ ta ndĩ na hinya ta wa rwĩgĩ. Mwathani agocwo. Praise God. Ah, toguo ngugĩte kiugo kĩa hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ kĩraria ũhoro wa mawĩko manene na ma hinya na mwandĩki wa thaburi ĩno nĩ ngoro yake arendithia kũgoca Jehova na kũmwambararia nĩ tondũ wa mawĩko make. Rĩmwe nĩ tuonaga ta Ngai atatũrathimĩte rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwĩringithania na andũ arĩa angĩ. Bwana asifiwe. No mwandĩki ũyũ wa thaburi arauga atĩrĩrĩ, Ũndũ ũmwe wa gũtũma tũgoce Ngai-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa atũheaga muoyo. Muoyo, muoyo nĩ wa Ngai. No ũkorwo hihi ndũkinyĩte harĩa wendaga gũkinya-ĩ, kana hihi nĩwonaga andũ angĩ ta me mbere yaku-ĩ, no rĩrĩa rĩothe wĩ na muoyo rĩrĩa rĩothe wĩ muoyo wĩ mũrathime na wĩ mũtuge nĩ jehova bwana asifiwe ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrona a maitũ kuma kũrĩa girigiri nĩga thabarĩ ĩmũkire ũmũthĩ kana mũrokirĩirio nĩga thabarĩ ngai agatũgitĩra kũu njĩra-inĩ na agatũkinyanĩria ta ũrĩa marĩ mata- mauma matanya maitũ thĩinĩ wa kĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũguo nĩ twagĩrĩirwo kũgoca jehova ithuĩ na kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ witũ nĩ tondũ wa mawĩko make na verse two ĩkauga atĩrĩrĩ ngoro yakwa ndũkanariganĩrwo nĩ ũrĩa e mũtana Ah, angĩkorwo he ũndũ mũndũ wa thĩ akoragwo na weakness ĩmwe tũkoragwo nayo ithuĩ ta andũ nĩ kũriganĩrwo kũriganĩrwo na mũini wa rwĩmbo nĩ unaga akauga atĩrĩrĩ

onawe kairĩtu gaitũ onawe mwangi ona inyuĩ aciari na ithuĩ arata kũrĩa mwathani atũrutĩte na harĩa tũkinyĩtie nĩ guoko kwa ngai ti ithuĩ ti kwĩrutanĩria ti kwagĩrĩra nĩ guoko kwa ngai na tha ciake na nĩguo kiugo kĩratũririkania hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũtikanariganĩrwo nĩ harĩa ngai witũ atũrutĩte nĩ tondũ tiga nĩ werĩ ona ũguo tũrakena-rĩ ona ũguo tũhana-rĩ tũtingĩhana bwana asifiwe ũndũ ũcio ũngĩ wa goro mũno ingĩenda twĩcirie hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ah, verse four nĩ ĩrauga ũrĩa wa- ũhonokagia ndigakue na akonyonia wendani na tha akahũnia na maũndũ mega o mũthenya o mũthenya bwana asifiwe kiugo handũ hangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa macakaya nĩ kiugĩte atĩ ũrĩa tha cia ngai ikoragwo cirĩ njerũ rũcinĩ o rũcinĩ mwathani agocwo ũguo nĩ ngwenda ithuĩ ithuothe twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ wokĩra rũcinĩ rĩ gũtiramakania ũrĩa maũndũ mahana rĩngĩ ona ndũramenya kũrĩa ũgũthi rĩngĩ ona ndũrĩ na wĩra rĩngĩ ndũrĩ na gĩa kũrĩa o ũrĩa kũngĩkorwo kũhana ukaririkana mm. atä tha cia ngai cierohaga rucini oro rucini mm. bwana asifiwe mm. uguo guo tuhana umuthi ri tiguo tugakorwo rucio tondu rucio ngai ni agatuhe bibe ingi ni agaturuta riri uyu turi atutware to another glory tondu we ni mwihokeku mwathani agocwo kiugo gigathie na mbere na kuga atiriri ati mwathani ri atuikaragia

na iguru na mathagu ta nderi bwana asifiwe na magathie na matinoge mwathani arogocwo ni wega ta mundu wa ngai kuririkana ona riria wakinya handu challenges are there in this life na gutire hindi ungithie ati muturire munyoroku no ni wega kuririkana kwihoka jehova tondu niwe riria worwo ni hinya utucokagiria hinya na agatwerugiria hinya mwathani arogocwo tukire thiini wa giikaro giki

Mayana marume, mayazimo bure hakure. Tiga nyũmba yakirwo nĩ mwathani, amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ. Tiga itũũra rĩmenyereirwo nĩ mwathani, arangĩri no wĩra wa tũhũ makoragwo makĩruta. Verse 3, ciana nĩ kĩheo na nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ mwathani ciana iria mũndũ aciaraga e mwĩthĩ ihana ta mĩguĩ mĩingĩ ĩiyũrĩtwo ĩiyũrĩte moko-inĩ ĩnyitĩtwo na moko nĩ njamba ya ita Gũkena-rĩ, nĩ mũndũ ũcio ũrĩ na mĩguĩ mĩingĩ ta ũguo, tondũ ndarĩ hingo akahootwo nĩ thũ. Rĩrĩa rĩothe arĩkoragwo agĩciira nacio. Bwana asifiwe. Ciana nĩ kĩheo. Ciana nĩ kĩrathimo. Kuuma kũrĩ ũ? Kũrĩ Jehova. Na kĩheo-rĩ, to nginya to ngi to nginya ũguo andũ nĩ mathiaga na makambĩrĩria mĩciĩ na tũrĩa ira ũhoro ũcio na magatũra na mũndũ akeka atĩa akaga mwana tondũ kĩheo rĩ kĩrĩa ũheagwo nĩ mũndũ rĩ no akũhe kana age gwĩka atĩa ũguo nĩ wega mũno arĩa matugĩtwo na ciana kuona mwana ũcio nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ ngai na nĩ kũritũ mũno mahinda maya tũratũra tondũ nĩ ũraigua andũ nĩ maheirwo mwana kana mũndũ nĩ athire ũguo agĩa mwana ũkaigua mwana ũcio nĩ ateo

nĩ ta mĩguĩ nĩ ta mũndũ ena mĩguĩ ya mbara anyitĩte atĩ mũndũ ũcio rĩ ona mangĩkorwo makĩaria na thũ ciake rĩ kĩhingo-inĩ rĩ tondũ nĩ arigicĩirio nĩ ciana ciake mwena ũyũ ndona haha andũ mararũgama ũrĩa mũkũrũ ũguo ona maitũ witũ ũrĩa agakĩigua ii.

Eh, ora ndĩrĩo mwarimũ na njĩra ĩngĩ na nĩ njũĩ arimũ nĩ marutaga wĩra mũnene mũno na ithuĩ aciari tũmenyaga rĩrĩa ciana cieka atĩa cioka mĩciĩ wageria kũma control ndũraka atĩa ndũrahota no rekei ithuĩ aciari tũrere ciana citũ wega tũkĩmenyaga ti citũ biũ nĩ ciaũ nĩ cia ngai na rĩrĩa marathimwo tũgakena na tũkareka matuĩke kĩrathimo okorwo nĩ kũrĩa gwitũ matũũra-inĩ kũrĩa makoragwo magatuĩka kĩrathimo tondũ nĩ a ngai bwana asifiwe Ah, ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ ti wega mũndũ gũkua ngoro nĩ wega gwetagĩrĩra ngai ũtegũthethũka daudi ekuga atĩ thĩinĩ wa thaburi ya bote ndetereire jehova ongirĩrĩirie itegũthethũka nake jehova akĩnjigua bwana asifiwe irathimo ingĩ twĩriragĩria na twendaga nĩ wega gweterera mwathani agocwo tondũ rĩrĩa tweterera kuma kũrĩ ngai ngai okaga na njĩra nene agatũgegia no na nginya thũ citũ ikamenya ngai witũ nĩ atũkĩire mwathani arogocwo nĩ tũkenete mũno mũno mũno nĩ tondũ wa ngai gũtuga bamĩrĩ ĩno na mwana kana cũcũ ũraigua atĩa wega ona ithuĩ tũrĩ a mami nĩ tũraigua wega nĩ tũkenete mũno na tũngĩhoera mwana ũcio ta ũrĩa jesu kristo akũrire akũrire akĩnenehaga akĩũhĩgaga na akĩendagwo nĩ ngai ũguo nĩguo tũkire kũndikirĩra thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ atĩ mwana ũyũ nĩ ekũneneha nĩ egũkũra na nĩ egũthoma

Ithuĩ acũcũ na arĩa angĩ twehoka Ngai no kũhotekeke na nĩ kũhotekekaga. Bata nĩ kũiga Ngai mbere igũrũ rĩa maũndũ mothe na maũndũ mothe nĩ mahotekekaga nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo ngwenda nyambe nginyie hau. Twagĩkinya mwana arehwo nĩ twĩgĩa na time ya gũkĩmũhoera na ngwĩciria maũndũ ti moru nginya hau tũkinyĩte. Bwana asifiwe. Nĩ aigana marathimwo? Eh, ona niĩ no ndakĩrathimwo. Reke tũrĩkie na kabaci ke haha tondũ nĩ ngũiguaga nako gakĩnjarĩria wega. Thimo Proverbs.

na ciana cia ciana ciao bwana asifiwe ta ũrĩa tũkĩte gũkũ ũmũthĩ nyina wa mwangi na nyina wa cikũ maigua gwĩtĩa gũkena nĩ tondũ wa mũthoni tondũ nĩ mwana wa mwana wao bwana asifiwe Ah, nacio ciana ciĩtĩaga na ũ na aciari acio bwana asifiwe rekei ngwatanĩro ĩno ĩtũre na nĩgetha rĩrĩa ngwatanĩro ĩyo yatĩa yatũra aciari makaigua magĩkena nĩ ũndũ wa ciana ciao rĩu ciko nĩ ndaigua nĩ twagĩtunyirwo we rĩu ũrerwo nĩ sister ĩngĩ haha ũi waigua rĩu nĩ maretĩa nawe Eh, reke gũthiage ũguo tũikare twĩ united na tũikara tũnyitanĩte ũguo ta families tondũ kĩhiko rĩ nĩkĩo gĩgĩciaraga mwana nĩguo naguo gũkagĩkĩgĩa na famĩlĩ rĩu haha ici nĩ famĩlĩ igĩrĩ cirehetwo hamwe nĩ ũndũ wa kĩhiko na ngai agagĩtuga ũndũ ũcio akaũrathima na mwana

makĩria watũririkania ũhoro wa gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko manene marĩa ũtwĩkagĩra twagũcokeria ngatho baba o ũmwe witũ nĩ tondũ nĩwe ũtũkinyanĩirie ihinda-inĩ rĩrĩ na makĩria twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa bamĩrĩ ĩno ya mwangi na ruth ona ũrĩa ũmatugĩte na kĩheo kĩa mwana ũrĩa ũtũmĩte tũke thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ jehova nĩgetha tuge mwathani kũna nĩ wĩkaga twakĩrongoreria mwana ũcio kĩrathimo gĩaku na wega waku ngai ũmũteithie mwathani akũre ũmũgitĩre mathĩna na mogwati marĩa makoraga ciana ciĩ nini na ũtũme jehova ngai agakinyanĩra ta wendo waku baba na ithuĩ ithuothe twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ O ũmwe witũ nĩ harĩ na ũrĩa arerirĩria na kĩrathimo kĩrĩa arerĩgĩrĩra kumana kũrĩ we. Na makĩria tũkĩenda gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩwambanĩrĩirie na ithuĩ mwaka ũyũ Jehova, na nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ despite the challenges mwathani, nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩwe ũtũkinyĩtie haha.

ah, amũrathime amen toro arigwo atĩrĩrĩ andũ aya otherĩ no nĩ kega tondũ gatirakĩregana ũyũ nĩwe wĩtũmĩte tũke nĩ twagoca ngai mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Ah, tũkwenda tu Tondũ ciĩragwo cia kũraihu itikĩnyagia kĩ? Ĩĩ tũkwenda tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya tondũ wa mwana na iheo ici ciothe twaheana, tũgĩthiĩ tũhana ta tũkũrĩkĩrĩria. Indo icio ciothe

Tũhoe. Ngai mwega na mũtugi, o rĩngĩ nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa mũno Jehova. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩheo kĩa mwana Jehova. Kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩrĩte wega ciana nĩ kĩheo na nĩ ngerenwa ĩrĩa ũtugaga andũ aku nayo. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthoni, ona ũrĩa wamũheanire thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno ya Mwangi na Ruth. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ akũrĩte na agakinya hau akinyĩte, na nĩ tũkwenda kũmũneana moko-inĩ maku. Tũkire gũkũ ta aciari, ona arata a Jehova Ngai, na nĩgetha twarie kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ Jehova, nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na kĩrathimo gĩaku mwathani, na nĩ kũrĩ na kĩrathimo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ gĩa aciari Jehova. Na tuoka kũrongoreria mwana ũyũ mwathani. nĩgeetha ũmũhe moko-inĩ maku. Akũre Jehova Ngai, anenehe na athiĩ ngathĩ ciothe iria ithiagwo cia mũtũũrĩre ũyũ, makĩria ũmũtongoretie na ũmũhumbĩrĩte na thakame yaku Jehova. Mwathani, kĩrĩa gĩothe mwana ũyũ ekũbatara nĩgeetha akũre, nĩtwahoya wĩtĩkĩre kũhe aciari aya ake Jehova Ngai, na nĩgeetha rĩrĩa maumagara kũmatha thĩinĩ wa mawĩra marĩa ũmahete Jehova, makonaga Mwathani nyingĩ cia gwĩteithia ona kũrera mwana ũyũ, hamwe na ciana iria ingĩ ciothe ũkũmatuga nacio thĩinĩ wa bamĩrĩ yao. Na nĩ twarathimithia mwana ũyũ na nĩ twamũthirũkĩria na thakame yaku, na twetĩkia nĩ egũkũra kũnarĩ waku, nĩ tondũ ngoma ndakona mweke igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twathirũkĩria bamĩrĩ ĩno ya Mwangi na thakame yaku. Twarie ciugo cia kĩrathimo. Atĩ aya nĩ megũtũũra kũna marĩ arathime, nĩ tondũ arĩa wĩtongoreirie Mwathani gũtirĩ hĩndĩ matuĩkaga a kũhootwo Jehova. Ũngĩkagĩa ũũru o na kana thũ Mwathani kũmathugundĩra maũndũ, Jehova Ngai ndũkanareke makinyanĩre. Twamakaba na thakame yaku, na twamairigĩra na rũirigo rwa thakame, ĩrĩa yaragia ciugo njega gũkĩra thakame ya Habili, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ tũgũkĩte na iheo na nĩ tũkwenda gũkaba iheo ici ciothe na thakame yaku mwathani kũrĩa guothe ciumĩte jehova ngai ithondeketwo nĩ andũ na ikagerera moko-inĩ maingĩ na nĩ tũkwenda gũcitherithia kuma kwĩ mahinya mothe makwa ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo twacindarithia na thakame ya Jesu Kristo na nĩgetha mwathani ingĩkorwo cianahutania na maũndũ matagĩrĩire mwathani ũtuĩke wa kweheria maũndũ marĩa mothe mangĩrehe ũru thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno twacindarithia na twaciamũra atĩ mwana ũyũ na bamĩrĩ ĩno makĩhũthĩra iheo ici mwathani tikũmarehera ũru kana ũgwati ĩndĩ igũtũma magĩe na hinya na makene ona rĩrĩa mwana ũyũ arĩkĩraga nguo ici jehova akonekaga arĩ mwana mũrathime na mwana mwende thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu rĩu nĩ twacitheria na twaciamũra mwana ũyũ agĩcihũthĩra na bamĩrĩ ĩno ĩgĩcihũthĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku we ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru

nĩ tondũ nĩ ngenete nĩ tondũ nĩ ciana ciakwa cia irigithathi. Kwoguo ũndũ ũcio ndiwoete o ũguo, gũkinya haha ti hinya kana kwĩrutanĩria tu no ũndũ wa tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Ngakenera Ngai nĩ tondũ nĩ gũtanya ndatanyĩte ũhoro ũyũ, no Ngai nĩ aũkinyithanĩtie na tũgakinya twĩna thayũ na tũgakora ona arĩa angĩ mena thayũ. Na angĩ makauma ng'ongo na ng'ongo na Ngai agatũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũkamũcokeria ngatho. Mwathani agocwo. Nĩ ngenete nĩ Ngai ũcio. nĩ tondũ nĩwe mũkinyithia wa mahinda na mathaa. Thabarĩ cianatanywo, ũndũ ta ũyũ wanatanywo na ũkaga gũkinyanĩra, no nĩ tha cia Ngai citũkinyĩire, ũndũ ũyũ ũgatuĩka wa gũkinyanĩra. Koguo nĩ ndĩracokeria Mwathani ũyũ ngatho, ngona nĩ hinya tu na tha ciake citũkinyĩtie mahinda maya. Mwathani agocwo. Niĩ nĩ ngũkena ngĩmũcokeria ngatho inyuothe nĩ tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ tũrĩte, nĩ tũnyuĩte. Nĩ twetereirwo tũkũrire twetereirwo, na no ndĩracokia ngatho igũrũ rĩa bamĩrĩ ya Mwangi, ũguo matwetereire, nĩ tuonete wendo wa magegania. Tũriai wendo ũcio wa Esther, Ngai wa muoyo atũre amũrathimĩte. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũhiki mũnini, njuge matukũ macio nĩ makĩmona, nĩ, niĩ ndiũĩ, wa Esther nĩ tuoaine no ndiũĩ nĩ tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ twakoragwo kanitha hĩndĩ ĩmwe nake, na he gĩkundi twainaga twĩ nake no maũndũ ma ngai nĩ twacokire tũkĩnyitithanio koguo niĩ ona ndera ũyũ nĩ wa Esther nĩ wa Esther ndakoragwo ngĩmenya no korwo we ndandirikanaga no niĩ nĩ ndamũmenyaga nĩ tondũ nĩ ndamu- rĩrĩa niĩ nĩ ndamũmenyete koguo maũndũ ma ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmamenya ndĩmũcokerie ngatho bamĩrĩ ya mwangi na arata arĩa maimĩte mwena ũyũ ndĩmũcokerie ngatho inyuothe njoke njokerie Arĩa a mami nĩ tondũ maimĩte o gatagĩrio, nĩ nyonete wendo wa magegania. Tũtũrie wendo ũcio bamĩrĩ itũ, Ngai wa muoyo atũre amũrathimĩte na mwĩkĩte maũndũ mega. Ndingĩrigwo nĩ aya mandehe, nĩ nyonete wendo wa magegania. Ngai wa muoyo amũrathime. Wendo ũcio mũtũrie, mũngĩgakorwo na ũndũ ta ũyũ, kana ona wendo ũndũ mũnene makĩria, Ngai akamũhe, akamũhe, akahe andũ mũrigo. Makaũkuua, makamũkuuĩra, na Ngai akamwĩka maũndũ manene. Ĩĩ, nĩ tondũ nĩwe nyonete wendo wa magegania, ngũmwĩra atĩ tũthiĩi, na nĩ handũ ha tha- ha ha mbeca nyingĩ, na mũkoya mũrigo ũcio. Niĩ ĩĩ ta rathimwo-ĩ, nĩ kĩĩ ũrĩa ingĩhota kũmwĩra ũnjige. Ngai amũrathime, na arathime bamĩrĩ cianyu. Koguo niĩ nĩ ndĩmũcokeria ngatho inyuothe.

gĩthiga wa kongo aingĩ nĩ njũĩ nĩ mamũĩ no aingĩ aingĩ nĩ njũĩ tũtirĩ twatũrukana na angĩ nĩ tũrũkanĩte rĩngĩ magongona-inĩ gĩcagi no tũtirĩ twakuhanĩrĩria ũguo no mũkorwo mũtanjũĩ no gĩthiga wa kongo nĩ mũmũĩ aingĩ okorwo nĩ akũrĩa kwa nyina aciku acio nĩ tũraine nao twanathiĩ nginya ũguo na nĩ ndakena mũno nĩ gũkinya gũkũ gũkũ ndokĩte mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru

Ĩĩka ũyũ nĩwe mũnene kũngĩra. Tũriganĩtie na ũgiri, kwoguo ona marenge make mangiuma na gwake moke gwakwa, mokaga mathiĩte na gwakwa. Na nĩ tũiguanĩte mũno na tũtirĩ ũthũ, twamenyanĩte mĩaka mĩingĩ, o na niĩ itarĩ ndoka wa mũciĩ arĩ kairĩtu kanini mũno gũkĩra cukuru wa rĩrĩa twamenyanĩte koguo no njigue ũru mũno kũngĩgĩa na ũndũ ũkũhutania na mwana wake na njoke ngorwo ndirĩ ho we are more than sisters nake na nĩ ndakena mũno nĩ gũkinya haha na inyuĩ arĩa othe mũgũkĩte ona niĩ ndĩ ta mũndũ wa mũciĩ no njokie ngatho ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mũronire

kwa mũbango waku. Ngai mwega nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ nĩ ũtiganĩtie na mwana itũ mũthenya mũgima, nĩ ũndũ ng'endo ciũkĩtwo cikoretwo cirĩ moko-inĩ maku. Ona rĩu mũthamaki mwega no tũrenda kuga atĩ kumagara na gũcoka gũkorwo kwĩ moko-inĩ maku Ngai. Baba mwega na mũthingu ririkana o mũndũ o mũndũ ũkire gũkũ Ngai, Okire ena nia ya gĩkeno, okire ena nia ya gũcokia ngatho, na mũthamaki mwega nĩwe mabataro mao mothe Ngai. Rĩu mũthamaki mwega tũinamĩtie maitho tũrenda gwĩtĩkanĩria atĩ mũndũ agĩcoka o kwao, mũthamaki mwega, irathimo iria Baba wa matu nĩũmabangĩire nĩ gũtuĩka cia kũhinga Jehova mwega na mũthingu Nĩigũtuĩka cia gũkinyanĩra Mũthamaki mwega Ngai, mũndũ ũkira gũkwa arĩ na ibataro Mũthamaki mwega Ngai, nĩũkũmaririkana Mũthamaki mwega Ngai, na ihinda no rĩrĩkinya Mũthamaki mwega matuĩke a gũkwambararia Ngai, na moige nĩwe wĩkĩte Ngai, na moige nĩwe Mũthamaki wao Ngai. Nĩtũracokia ngatho twamenya atĩ ona ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciaringire Iria Itune Mũthamaki mwega Ngai, Miriamu mooire ndarama na makĩambĩrĩria gũkũgooca Ngai. O na Ithe Mũthamaki mwega mahinda-inĩ maya tũgĩgĩtumũra kanua, Ngai nĩ Baba mwega na mũthimi nĩ kũmenya tũrĩ na gĩkeno kĩa ngoro. Jehova, tũrĩ na gĩkeno Mũthamaki mwega Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkinyiranĩirie kĩrĩa igongona rĩrĩ Mũthamaki mwega Ngai, na ũna kinya ũgagĩkinyithia ithaa-inĩ rĩa mũthia Ngai. Tũretia kĩrathimo gĩaku Ngai kinya kuma kũrĩ ndereba ũrĩa ũkumagara na, na andũ aya aku mũthamaki mwega Ngai, atĩ mũthamaki mwega ũmatware na wega waku Ngai, tũkamathiũrũkĩre na matũre akia gatũrũme Ngai, atĩ ona rĩrĩa marĩtuĩka a gũkinya Ngai, na tũigue nĩ makinya matwĩre ũca rĩtwa rĩaku Ngai, tuge nĩ tũkuonete igũrũ wao Ngai, tũkoiga nĩ ũkuoya ithenya rĩ, rĩaku igũrũ rĩa mũndũ o mũndũ wĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai, na mũthamaki mwega mũthenya ũmwe mũthamaki mwega No tũrĩratha nĩ ũndũ wa ũrĩa kiugo kĩu kiuga atĩ, Kuuma hĩndĩ ĩna nĩ na Ngai, nĩ tũkuonete, na nĩ kũrĩ maũira maũndũ marĩa wĩkĩte, Ngai. Wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru igũrũ rĩa maũndũ mothe, Ngai. Nake Mwana ũyũ, Mũthamaki mwega, Ngai, tũramũtiga moko-inĩ maku, Ngai. Mũthamaki mwega, Ngai, Jesu akũrire akĩendagwo nĩ andũ, na akĩendagwo nĩwe Mũthamaki mwega, Ngai. Ũyũ nake nĩwe tũrarekererio harĩ we, Ngai. Atĩ Baba mwega na mũthingu rĩrĩa ekũrerwo nĩ mothiũ na wanjikũ, Ngai.

arĩa magakorwo makĩbataranĩtie ũhooreri. Kwoguo nĩ tũkenete mũno na no twende kinya mũraare gũkũ gũkũ ũguo tũthogoto tũthogoto tũĩkaine mũno na maitho, no ũmũthĩ tũtinũka nĩ ũndũ wa maitho kana mahĩndĩ, tũũkĩte nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩa mwana ũrĩa tũrenda akũre endetwo nĩ Ngai na endetwo nĩ ithuĩ Nĩguo mũthenya ũmwe wa mĩthenya Ngai agatuĩka wa kũmũrathima na Ngai atuĩke kinya wa kuonio mbica cia atumia moimĩte kiromita na kiromita magĩũka nĩguo magĩũka gũcerekea kĩ? Gũcerekea irathimo icio. Rĩu tũrakena nĩ kũmenya atĩ mahinda no mathiĩte na twĩrĩtwo atĩ kũrĩa kũrĩa guothe mũgathiĩ. mũamũkĩrwo, mũgatiga kĩ? Mũgatiga irathimo. Irathimo icio nĩcio tũramwendithĩria ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ nĩ mũkumagara nacio, na mũndũ o mũndũ no oe gĩtĩ gĩikaro gĩake arĩ mũrathime, na hatarĩ ũndũ o na ũmwe ũgũtuĩka wa kuoneka na njĩra, na ithuĩ tũikare tũrĩ na wendo ũcio, tondũ Jesu Kristo ũcio tugaga ũhoro wake nĩ wendo.